Ke leboga kudu ge o ile wa ntheeletša wa go wa ntlhompha ge ke go bitša ee jalo ke duma gore nkeng ka be ka mogae o bo o tlogo tletše le go robala antle ke na time ke thoma borega kore ebile ke santse ke zwaka le motlatleng kore ke kore ke ngene ga ditho al ditete ke nna le wena e a re re hanta hanta ai man time o change man wa ngwana ka man mo mokgwa ye em ke go biditše mabapi le merero ya thapelo wa nkwešiša kere ee thapelo go e tšhuna eng time mokgwa ngwanaka ka mogare ga mangwalo a makgethwa lengwalo la pisalome wa masome senyane temane a lesomepedi le bontšha gore matšatši a rena a fela ka moka ka ge modimo a befetswe mengwaga ya rena e ile jalo ka dikgopolo a se believe ee ke rile ke a kgotlelela ke a palelwa banna ae a ka tla motšhetšhane a se believe

ai man a ke frostane man o nyaka o ntšhaela gore phetola o buile batho ba modimo ga ne ga sa wa kwa wena impossible mma o mmele o ilalo motho o ba re o hweditswe phetola o fentše bisa
na e re o ilallo wena na mola go kwagala gore ge e be phetola a timelela bisa o ba le kua ga mmeane ga mmatšaka
bona ke a o frisa ne ntšhinile favor a one fela yang jalo e tswa da time taba tše di kore di bigger than you a se breeze awa mm-mm.
go ka se kgona ga letlhapi ya dingwanaka okay Ee. okay gona go ra gore motšhašhanyane wa gago wo o tlo ba molora e segale eh yo
ao gane o kwele ngwanaka e o ra gore pisa a ka tshuma kerekeng Hello, moruti. O nyakang? E, e, ao, nagane. Wa araba jwa na monna tšeng ke ngaong pe bose. Moruti ke re ba tsuk je man. O o e bizawe. Nxa e nke ke go leleditše ka phošo monna gešo. Ao, ba dmeng je ka phošo. mokgwa ke ke be ke re ke ke leletša mmeane phetola ee go go hlola gore ka nnete e ka ba o gona na ka gore go na le mahemohemo a gore o hweditšwe Hey, monna kganthe o sevile nomoro ya ka mo founeng ya gago kana e sepoe kgwanjong awawawawawa a a go jalo um gabotse jalo ka ge ke bontšhitše ye ke go leleditše ka phošo monnagešu ee go lokile ye Bona ee mo. papa moruti moruti Ee. next time ne Ke mo check da vaje mo transpire. Ke fostan. Ene go kwa boregile. Ke mo dae Bible fan jo geleza. O tlogele o tlhong tshenyeja nako mo man. Botse molato wa gago ke eng na? Eh? Go reng ke majiji a inapile re fetoga manaba? Theeletša.
Baruti ne ke batho bao ba kgethilwego ke Modimo. Amen. Gore ge phuthego goba setšhaba ba na le mathata, ba ye go bona. Aleluya!
Ya. Yeo ke e tseba gabotse, e bile ke nnete. A e Hei, ek praat nog, man, luister. Bjalo wena, o ithakile ka ga gago, ne? Ee. Nou, tše mot ke yena o ntese fan, nou, af, nna le wena re mannaba. Eh? Ya, mara ons sal meet. Re tla kopana. A, a, a, o. Moruti Kgole.
Haleluya. moruti kgole banna kgotso ya modimo ga e be le lena ba ga lethebe Ee. Moruti Kgole. amen le lengwa ke eng ka malapeng ya bolena le jo re tsogelela re se tshwere ntšha ditšhempa awa a se go longwa ga selo monna Ee. Matola. e no ba e le gore ke tlišitše dithapelo tša ditebogo re swanetše go leboga modimo ge a re kwele re ge re lla Re llele. gore a lote bophelo jwa gago Ka nnete Moruti Kgole. halleluja nna taba ya gago moruti botsebotse ai a ke sa lo e tšea aa ga o sa lo e tšea jwang botipetolo tsepa gore boruti bo se ya gona mo ke re go o botšege Ee. wa bona mola wena o sego rena re šerekang re sa tsebe gore o mo kae Mm. wo moruti kgole o ba tšea nako ya gagwe a itla ka mo metlha e ka moka re rapela re go rapelela Hallelujah. nagane wena o re o phološitšwe keng hai mokgwa ga a bone yo phetola ka gore o ngangilwe ke sathane ya moselantšhuthu mm. um eh, moruti gone amen ke re ke le diele kofi ka kua kitchen le dikukule na le tla šala le sa bolela le o boti phetola direla moruti kgole fela a go ne molato dikeledi ke a leboga ngwana a modimo ee ke nnete monna phetola ke no o tliša fela thapelo ya ditebogo mm. ee mokgwa gape modimo o nyaka gore ge le ka mollela le mokgopela o swantse gore a re ga le a rabile ke mokana leboe le moleboge aowa go e tshwere moruti halleluja mm.
kudu re e tshamile mo lengwalong le la mmika wa bobedi temana ya lesome mm-hmm. ee ge e re nanogang le sepele ka gore felo fa ga se maikhutso Alright, Kgale, bjale o nyaka nna ke nanogela kae moruti? Eh? Ke nanogele kae? Gape Ao. wena go ya ka wena o feditše le pelo o bona gore motlho mongwe nna ke hwile. A- Awa, a- a- a- Go ya ka wena o bolela le seboka. Pe- Petola. Moruti wee. Amene, šutelele. Eh? Kosene.